Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Caroline Trouillet. Dans les maths, Caroline Trouillet madame Traogenor.
Maten oa arri Mon or amadav.
Urblijadur. Outet jemer nizoni ama e studio RKB e Rostren merci bras de he han rolet vo

Krogam ma fotor gant un dilena de gaout tikeer. Ja, enora iriim betek uh, kraon ha Brest. Ale, krogom gant kraon neuzen. Heno e vez lakaet gwask war an tu a-enep war ar mer e keñver aferioù reizhded. Aferioù reizhded, ok, krahon, neuze hag he veud didruez, me gomprenan mat. Daou glemm da nebeutañ a zo savet gant ur maer a-enep da dud zo da zo he gumun. Dezhi d'en em zifenn en ur loc'hañ en oberezh barnerezhel. Kuzulierien en ti-kêr kaset titouroù diwar o fenn d'ar prefed ha pennad da ugent ar c'hod Ar gezadur kastig ha kaset d'ar prokulor gant ur guzulierez deus un tu a-enep. Waouh, doserieu bras eus zo neus un displeget vo ganeoc'h Caroline, un darempred eus sten e tiker krahon e rok un dilennev degeu tiker hag vo dalret a-benn miz meur daou vil c'hwec'h arnujen. Ya, cheu bras zo etre ar mer hag tud un tu enep. Kompleket eo an afer, met eus un tu enep e kresket an traoù bet a goulenn e vehe un enklask war feson da labourat merc'h-raon Patrick Berthelot. Ar ha neuze aferioù lojeiz zo, imesk trawar all. Ya, ya, aferioù gerioù sten ha dizamglevioù war ar bende. Met un aez a viz gwer e dovil unan war ugen oe kroget un traoù da drinka P'he doa klasket ar gumun prenañ tost daou vil metrad karrez e kreiz-kêr. Justifiet 'neus ar maer e vir da genprenañ peduer oa ur pal da sevel loj e zaou sokial, eme Gael Vigouroù. Hag hi da vont pelloc'h, lenn a ran he chariaoù. Pouezus-tre eo dalc'h al loj e zaou hag ar c'hemmesk sokial e Kroaran. E ledenez Kraon e vez start d'ur labourizion ul labourezed kaouit ur lojeiz a-hed ur blez ha d'ur re hag eus o saezonier vel vez lâret rannvloaziat kaouit bod e-pad un hañv un tiez vak eus o kaoz er Cherru peotramant tonket da bosterion mat-eu. Er saezon kozh euh, m'eo bet souezhet dilennidi en, en teir listenn bihan niver en ti-kêr p'o deus gwelet ur strollad Amenatis Itigouezot gant he raktres annez, Kap Heskil. Nav ranndi war ugent a galite uhel. Pep a hini e kousta e kousta war-dro daou c'hant ugent mil euro hervez kalar prejeo deus gallet splann sellet outi. D'an trizek a viz Gwengolo daou vil daou ha ugent oa troet ar souezh da souetañs. D'an deiz-se ez zo bet sinet gant an ti-kêr ur bromesa prenañ ha ne oa ket bet votet ar c'huzul-kêr na roet da c'houzout d'an dilennidi daoust da goulennaoù splann. He deus soñj penn-strollad en tu-kleiz ekologel e Roeran. E daou vil tri warn-ugent e c'hoarvez ar memes tra pa vez prenet gant ur gumun un ti, tal-kichen ar parselaou prenet ganti dija. Hervez danevell Stadal, pe vez kuzul-kêr ar C'houerzeg a viz C'hwevrer, e servijo da raktres amenatis d'en em staliañ da vat evit sevel lojamantoù implijet a-hed ur blez. Hervez strollad a nouvel elampor Kroazon zo bet savet gant mignoned ar maer kozh deus un ti-div liesseurt, Daniel Moisan. Emañ pell Yann ouzh e gazeg rak n'eo ket goll sokial an afer-mañ e keñver ar pezh oa bet prometet. Lizher he deus kaset da brefed Penn-ar-Bed he lakaat e gaoz ar mod da gemer an divizoù hag a sav goulennoù. Bocha muioc'h a draoù hein, vehe da zegas doc'h da roiet, am eus ut vat, met vo teu trawal a amzer gen nemeur perroc'hell am lâret memes tra, e erfin e ber reiñ lañs d'ur pennad daou ugent hag ur c'hod ergerzhadur kastizañ àr emzalc'h un aotrou maer. Ya, evit Patrick Berthelot, ur farsad an penn-da-benn eo an ail. Lañset e vez brud fall gant Itron Vigouroù hag ar pennad daou ugent zo bet roet lañs dezhañ diwar gevier. Gant archerien Kastellin zo bet galvet ha silaouet meur a zen koulskoude, ar maer hag he guzulierez henep en o zouez. Kaset oa bet an danavella o stad da el procuror Kemper. P'on eus klasket goût hiror digant hins e oa bet respontet diomp Zo un enklask ivez zo kaset er mare-mañ dindan beli Jugerig Kemper ha ne vo ket roet muioc'h a didoroù war an afer-se evit poent. Mildred Geredor, Caroline, kinnigaram d'ur manet dewilet hiroc'h, de lenn hiroc'h, ar splann.org. peus meuzut vat marsoval e miz gouel Mitchell paset hon eus komzet hag un enklask neue zo bet embannet geus Splen, aziar ur c'hampus The Land. Ur lodenn gantañ hag un enklask brasoc'h ivez, un enklask a-ziàr ur liseeu labour-douar Ibrer. Une dosseur neuve-flamme hag a lak àr-wel ur liamm etre un deskadurezh prevez, deskadurezh prevez ur labour-douar hag un agro-industrier. Displeget tam neuze Caroline Trouillet e peseurt danvez zo un interlodenn nevez hag un enklask-mañ zo e tan bout embannet geus Splann.
Pennad kentañ oa bet diskoachet rouedad gouzañvad bras gant Faustin Sternbein ha Chloé Richard, gazetennerien, liammoù kreñv etre an deskadurezh privez, al labour-douar hag an agro-industriezh a vez kavet dreist-holl e-barzh kuzulioù merañ al liseoù. Conseil d'administration. Prezidanted zo de so o c'huzulioù mezhañ a zo evel keñ ha roched gant un agro industriel, met ivez gant syndikad bras al labour-douar evel FNSEA. Gant an meskaj-se eo lakaet al liseoù da bout rakstaliañ pennoù-bras al labour-douar stank. Hmm. Or-penn he deus ranvroù-brer ret harp de liseoù prevez, uh, get degadoù a vilianneù a roio bereit d'he a rode dek vlez. Ya, se zo ur perzh ma displegomp eo al lodenn gouestlet d'ar skoazell-se. Ya. Ur tapis ruz dirollet dirak ur prive ha a-greiz-mañ en arvar al liseoù publik. Peduañ ur sammad bet roet d'ar liseoù labour-douar prevez gant ur rannvro Breizh e diret. Digar eo holl o deus ar gennad prevez evit rachetellañ arc'hant. Met Deus tu al liseoù publik e Radio-Iwerzhon arc'hant. Diaes eo dezhi desachañ skolidi ha mont war-raok gant o labour. Hag un dizingellded-mañ etre ur prevez hag ur publik zo noazus a veu da zeskadurezh hor labour-douar padus ha doug just oc'h an endro. Ja, klask a ren deskadurezh publik difenn un agrokologiezh, met heñs a ra da, da vezañ distaolet gant un deskadurezh privez. Al labour-douar biologel zo lakaat a-gostez da vat, evel ma vez displeget en ul lodenn all anvet produioù muioc'h atav vez desket e liseoù breizhat al labour-douar. Muioc'h zo deu lenn ar lec'hienn Splann. Splann Putsch.org. Merci Brasdor Caroline. Dont eo mat ma zud vat evit re zo e ton harri vioc'h e chilaou d'hor licher kelaouagn splann setu douere miz kalankouian pe miz du ma faotoc'h. Dam de vilot e kompagnouner euh, ar gazetennerez a kenurzierez euh, kenurzierez ur media en klask splann petra zo bet dastumet euh, geskipailhadeur media en klask a fait douere a bep sort. Dame de Grogeng, neuzen, gant euh, un harz-labour hollek hag euh, gaver e gabez e bro Tunizia a-enep d'ur skandal ekologel. Laret am hieroc'h. Eo, Jean meus oe bet gwelet ur stourm ekolog uh, JC e gabez e bro Tunisia. Floret ru eo an anezidi. Ur gamplez a eus eno zo, e tiakat fosfat evit un agro-industriezh. Meur a saotradur a zo neuzen. Ur skuilh pistrus kaset d'ar mor gant ur skrign ha trizek dre gant pevar ugent deus a vevliesseurti ennañ. Ur tergaz hag a zo kozh da gudennoù yec'hed ar re yaouank, peotramant un distruj deus ur vro war ar maezioù. Liammet eo ar skandal-mañ gant agroindustriezh Breizh. Perc'henn en embregerezh rouliet deus du ouzin ha pourvezañ un trenk fosforek digant he amezeien. Ar stric'had e ya Ouest-France àr-zu ur meragn ekonomikel, ur strizhder ekonomikel.
Ha ma wera, pevar war-hugen evit Gwengolo, ne vez gopret nain nevez ebet ken. Nebeutoc'h a gevrataoù termenet, sed eo gevrataoù termenet a zo. Un dispak gweet gant ur gazetenn La Lettre d'ar nav a viz Here. Setu un tañva deus ar stañ efiziañs daou. Ar pal a zo espern pemp milion a euroio. Chañchet e vo un doare da labourat hag implijet e vo un naouegezh artifisiel da lâret eo un IA. Trechalet eo an SNJ, Syndicat Broadel ar gazetennerien, nec'het eo gant kostauoù sokial hag embann un politikerezh eus JC. Nec'het ivez he soñjal e vefe marset ur steuñv evit chom hep lisañsiañ an dud kuhet.
Anti-tech Resistance zo e-kreiz vehe e-kreiz-euch strollad Roehon Extinction Rebellion. Ja, dañvildop euh, war hujenn oa bet krouet ar strolladig Anti-Tech Resistance ha ter er Roehon. Tri ble goude oa bet lakaet er-maez gant meur a strollad gujenn oa ur soñj kilstoù Ki-stourmer gete. Hervez an dañvedia verr ar reporter e klask anti-tech-resistance heuliañ an tra diouzh ur c'hiz. Tem eo un enkrez tro-dro d'ar cheñchamant hin da skouer, hag e lakaat ur sell ki-stourmer enno, lakaat an dud da grediñ traoù disobjektivel, stourm a-enep un diforc'hi digez, il IVG, mm. lakaat lezenn ao naturel war-wel. ATR zo hennep un teknologiezh aoù neved daoust da gehentiñ forzh pedimentoù a Instagram ha Facebook, a donera a-benn un teknik-mañ da levezaoniñ ar mez deus o stummerien. Mm. Atav Hervé, reporter, emañ bomen ATR e-kreiz ar strollad Roazhonat, extension Rébellion, Un emsav ekologel hep feulster.
Iori chilaou dor liher kelaouenn splan enrollet ge Radio Boa e studio

Hervez on eo forzh petra-mod ar c'hantaouiñ ar raktres-stad. E-pad a unvent vlez bennak oa bet dilennet e tier Vrest asambles gant ar maer François Culandre. Etre daou vil triwec'h ha daou vil ugent oa bet tutañ eil maer karget deus un arc'hant zoken. En deiz a erri emañ e karg deus netra ken war an dachenn bolitikel ha neuze he deus asantet Thierry Fayret respont da c'houlenn o splann diwar-benn ar raktres-stal mell-droad ar Keapark he-c'hoût oa ehanet al labourioù nevez hag a zo er froudvenn diwar un diviz justis. Hmm. Neus un peureg e kav goton e kav de Thierry a Ferret e fort petra ur façon de arrantaouan ur actrice ar Keapark i brecht. Hervezañ e bloavezioù daou vil e oe taboù komz deus ur stad nevez. Graet e oe bet freuzstal gant Brest ar Morig. Ha daou daou vil eizh e oe diskennet an argant roet gant ur stad d'ar strollegezhioù lec'hel. Ne vo komzet ez ofisiel deus ur stad nevez met adalek daou vil triwec'h, padal bloavezioù zo ne veze ket mui postet kalz a arc'hant evit ar stad a-vremañ. Francis Le Blé, hmm. e soñjal e vije savet ur stad nevez d'ar poent bennak. Ur fazi ar berzh ar strollegezh publik oa an digresk postañ arc'hant-se. En arontaoui en ark er park oa kalsue lor lodenn an arc'hant publik e-keñver nain ar privez. Ar rezo e kas ar raktres, ar vreudeur Lesan, dre un holding Holdi Sport a lakae 50 milion a euroioù ennañ. Gouestlet e vo un tamm milion dezhañ gant ar strollegezhioù lec'hel. Ar peurrest a vo amprestoù pe astenn war gounidou. Anzeu evit kenderc'hel un tamm gant ur perc'h bet dastumet gant splann en atersadenn-mañ gant eil maer but Thierry Ferret e Brest. Ba a-benn taolfein ur fed da sevel ur stad seur ar Kea Park zo gwraet evit lakaat un embregerezh en ESA un essai bronneg, enfin un essai gallek zo société anonyme, e bronneg vel aret kevredat dre gevranev, neuzen un embreger er se de Roni d'Arkan, e fall e forpenoch, a en ur mod ve kuhet tchemense a lakay den arok en estlam vid ur sport, met ekonomikel eo un dalrev uh, sklaere neuzen abed um, tiri fere. Tost prevez da vat vo ar gouarnerer hor pense, padal me vehe logik un traoù vehe de nani hag laka ur muian a argan de djemer un divizoù. Ya, ha n'eo ket ar mod-se e vo gwelet neuzen n'eo ket rez. Ha posubl e c'hoazh tir un traoù? Dre ma ze het da raktres kalz waro gant an holl zo ongouestlet ennañ, e seblant bout diaes chanch penn da vas. Padal, pa veler stad an arant publik e vije ur mod tuellañ d'ober. Mm, ha neuzen, Caroline Gesplan e be goulennet horpen geton, euh, goulennet bod getier i feuillet, i songe ar ur fed me be paouezet ur labouriañ, diar ziviz ur lezvarn velestraduriel, uh, velestradurel digeriot. Ur varnerien in nac'hañ ur fed vehe ur stad se a lazholek, lazholek eus inifi d'intérêt général, neus un perzo ben nac'het uh, get uh, ur lezvarn uh, velestradurel, ha neus un un drase e uh, zo uh, un tam hag un arguzenn ou quoi. Hmm. Ya, uh, setu a perz deus gouet ar varnerien e lakat ar labourioù da vout hianet. Uh, moa hoet ma al lazoleg deus uh, tu ar, ar vevlieseur tientor evit deus tu ar stad mel droat. Dam soñj e rank ar raktres si chom sa a zaou, met un dachenn tien toz deus a, lin, a linenn dramoué ne dlefe ket chom dindan parkeier koulskoude. Ba setu euh, un nebeud geriou dastumet geus Splann en euh, atersaden groeit ge euh, Thierry Ferre hag zo bet neuzen eil mer karget hag un arkan hag an arc'hant memestra e de vilugen aveit tiker Brust. neuze, ben, traoù a c'hoarvez, memes tra, euh, vefe de la cadargos azierne. Euh, hag ve la cadargos azierne, ba, liher kelaouagn splan en agenda ker une betraou euh, c'hoarvez memes tra euh, barvro Caroline ma peus rand la retam chiroc'h Dan euh, dek a vis kerzu ba un orion ur taol grun diwar benn ar metaniza va haozet da c'hwec'h eur hanternoz ivez e skol-veur Brest-Du. Rafael Baldos deus Plon a vo e kemer perzh. Ha setu tout. Enora, evit ar miz mañ. Merci Brasdor, Caroline Trouillet, de vous begenem, de vous genem bep miz a vedreng doerez plan, doe ur per c'hoarvez erbed agro-industriel. Meuzut vat, bouzo ur version ibronek hag un tamaral zo groa digalek, hop, peu ur mem ge Peref Bulto euh, esplaneu hag de Nicolas Milis e Radio Boa, moyen zo d'ur chouej ur yer. A mod ar len ra un tra oa muior war ar lizer kelaoeng splan hag ar ur lerien splan putsch orgama fotor meuzut vad vehe kendalc'het ge splan d'ober o labour. Moaien zo d'ur roagn ur blank deuhe a sikour gete a-fed ar gant, peger splann eus o ur media emren penn-dor-benn. Vet cheta pet ar gant publik gete, nag ar gant prevez, estro vid ur dondon ez on veret get an dud. Neus ben LCV groeit un traoù ha groeit ur duell en posupl